Ohomírente upe oyvyporukáva ohecha mba'éichapa og̃uahẽta upe tendápe, oñembosako'íma katu ohõ haguã. Oheja hembireko pópe oñangarekóvo hogakuéra rehe ha osẽ oho peteĩ hembiguái ndive. Tapérema, ohokuévo, opyta oñemoĩmi peteĩ távape, okosído ha ovinojogua michĩmi ha ohecha ambueve jopoirã He'i hagueichaite ichupe upe oyvy porukáva. Oipykúi hikuái tapére ha oguata mombyryetereirasa, ha pokõi arahápe og̃uahẽ oñondive upe tenda Vázquerkuéra omba'evendehápe. Añetehápe opaite mba'e ojehúva ojehu upe mba'evendeha og̃uahẽ va'ekue hógape ohasakuévo he'i hagueichaite ichupe. Upépe tapichakuéra oiko ñúme, namombyrýi ysyrýgui, umi óga umi óga ojejakutukutu ha oñemoĩ pya'epya'évapente oiko hikuái. Upépe ni nomba'apói hikuái, hymba vakamimi ha ikavaju okaru hetakue rehe ñúre. Hymba kohudokuéra oñapytĩ hóga kupépe. ha umi hymba jégua ombohyeguasukaséva ogueraha ichupekuéra mokõi jey peteĩ ára ryepýpe. Oñami hikuái hymba jeguakuéra ha ikambykuégui okesu apo. Kuimba'ekuéra katu kambyhe'ẽ ha ñanarykuemínte omboy'use. Ho'u ovecha ra'yro'o ha oñembosarái isigárro rehe. Tuichaisa ha hory hikuái ha ndojapói mba'evete arahaku pukukue aja. Ha'ekuéra niko tapicha tavy ni rúsope noñe'ẽkuaáiva. Ha'ekuéra ohecha hague Pajónpe osẽ joa ikotýgui ha ojerepa hese hikuái. Ojehecha mávapa omoñe'ẽasáta, Japajón he'i ichupekuéra ouha oyvyjoguávo. Umi Vashkir vaicha ku ovy'ajoánteva. Oñakarama hese hikuái ha oraha ichupe peteĩ koty iporãvévape. Upépe omboguapy ichupe aramboha'i ári, oĩva tapete ári. Ombojerepa aja he'i chupe hikuái ombokosidea ha omokãmbyhe'ẽ'u ichupe hikuái ha ojuka peteĩ ovecha ra'y, peteĩ ovecha ra'y, ha ho'uka ichupe ho'okue. Pahón oguenohẽ ijopói ha ome'ẽ ohóvo umi baskírpe. Avei omboja'o kosido ryru'imimi ichupekuéra. Umi baskír ovy'ajoa. oñomongeta heta hikuái oñondive ha upéi ojerure upe omoñe'ẽasávape tombojere rúsope. He'ise ndéve hikuái he'i ñe'ẽasahára? Re'aporãha ichupekuéra ha oĩha hikuái ojapóvo opaitéichagua ne rembipotapy. Techapyrãramo opagakuaa ndéve ndejopói rehe. Nde niko orembojopói, Ko'ág̃a nde eréta oréve mba'épa upe reguerohoryvéva umi mba'e roguerekoitávagui, ore avei rombojopoimi hag̃ua ndéve. Upe che aguerohoryvéva ko'ápe niko pende yvy ombohovái pahom, pende yvy he'i jey voi. Ore niko roiko ojo'aripa pe amo ore vállepe ha ore yvy imboriahupáma. Katu ko'ápe pende yvy heta karia'y ha iporã añetete. Che ndahecháiva peichagua yvy iporãva. Ñe'ẽasahára ombojere he'íva, Umíva Skir oñomongetave. Pahón noikũmbýi umi he'íva hikuái. Katu osapukái ha opukalája ohechakuaa ovy'aitereiha hína hikuái. Upéi okirirĩjoa ha omaña hikuái Pahón rehe ha upe omoñe'ẽasáva osẽ he'i. Hikuái oipota ha'e ndéve rerregala rupi ichupekuéra oje'yvyme'ẽtaha ndéve reipotaháicha. Nde niko rehechaukánte va'erã nde pópe yvy reipotáva ha ne mba'éma. Umi Basquier oñe'ẽ jeýma sapy'aite ha oñepyrũ okaguai hese. Pajón oporandu mba'érepa oiko vai hikuái ha upe omoñe'ẽasáva ombohovái oĩha ijapytepekuéra he'íva tekotevẽha oñeporanduraẽ omandávape omandapávape ha ndaikatuiha oñeme'ẽ ichupe huvichakuéra pore'ỹme, katu oĩ avei he'íva natekotevẽiha oha'arõ ojevyraẽ hi'urukuéra.